Hate bîra me dara dara ez wî pere Helebê bûn deh salî li Helebê ye her bi wê daxwaziyan pêkênî min fedîkar dernaxist têkû neda ra bikim rakê min alê dixê. Merhaba dara tu çawa yî? Wey ser çava xêr û silamet zinar. Tu çawa yî? Ya min zû di dengê te nivîstibû. Xwedê dara bira tu zanî rewşa jiyanê ya. Ka min got ji min be ji hevdeh salê te ya û ka tu bibê înşallah îsal têder biçê. Ê xwedê zinar xwedê ma wilo xistî serê xwe da. Vê Cemal ser xwedê. Bes ka niha bêje min ez çawa hatim bîra te ya. Xwedî birayê dara daxwazîka min cep de heye û rastî min keş tevê me nedît ez jê bixwazim birakê min li Helebê tu î. Kerem ke ya we serçavê min. Bi Xwedê dara birayê min Cûcik Sîwan zayîngeh jê neketiye li Helebê salayekê ye. Bi Xwedê wekî ti zanî bi çûçke û xweşî me û nizanî û şagirtê salayekê gelek hasengiyan dikişênê divê yek hema we birêve bibê û şîreta li war bikê.

Na, na, wilo nebêje em birayê hev in. Erê wala dana em birayê hev in. Ê de baş e. Sibê Sîvan jî şên me Helebê wê têkura te bike û gelek spas. Ê de xêr e inşallah. Na xwezê sibê wî li Helebê bibînim. Dê de bi xatirê te û haş wiha be û wekarî silav bibe. De bi xatirê te. Ser çavê. Sîwan, Keko oda te îsal têra te dike û ji xwe xema xwarinê û pêdiviyên malê nexwe. Hew tu tiştên malê ji me re bîne û ji xwe çûna zanîngehê jî em ê pêş te bikin. Gelek gelek spas bira. Bi rastî hûn jî wek birayên min we texsîr nekir û sata we xweş. Sîwan, Carê em ji xwe re li dicivin û em behsa siyasetê dikin. Tu jî were û tevlî me bibe. Dê ji xwe re fêrî siyasetê bibê, dê fêrî gotinan bibê. Tu zanê em gelekî siyasetê hez dikin ha. Bes ku me dengê xwe lev bilind kir. Tu nebêje fevketina ha. Gelek kêfa min jî wilo tê. Ez gelek ji siyasetê hez dikim.

Ser çavê bû. Yaw ji kengî ve ez hêviya vê rojê bûm. Ez ê kengî mezin bibim, diqina beşdariyê di siyasetê de bikim. Heta ku bi oda min jî bê. Wek ku carê xudanê min civat li mala me li Amûdê li dar dixistin. û bûlo gengeş germ dibû û dengê wan digiha feleka. Dema ku min navê qelew dibihîst, Gîvara, Şêx Seîd, Berzanî, Lênên, çi hesteke xweş bû, ez baş dizanim. Ku ev meşa min li van sikagên vala bi xwe, xebateke di ber welat de û xizmeta xortên Kurda de ye. Gerek hetimî serînbilind bê. Tiştek jê xweştir nîne ku oda mirov di xizmeta doza miletî wî de bê. Ez dizanim niha dîsa gengeşeke germ çêbûwa. Dizanim ku şer ew şer giran e li ser nerînên cudawaz. Ez xweş bawer im. Ev çi bêhna xweş e ji oda min tê. Ev çi bêhna xweş e ji doşeka min tê. Çi xweş e. Lê gelo bêhna pirpirsyara min wilo xweş e. Gelo ev di hemî civata de wilo in bêhnin xweş bi xwe de birdin? Ev çi bêhneke xweş e xwedê. Sîwan? Çay bira. Sîwan?

Tişta ez ma dimam timî doşeka min şil bû. Ma û şînas kir. Ah xuda, kengî derê ban jî bînan vekê. Hûna kul di dilê min de. Sîwan, ev birayê min ê biçûk a. Wê were zanîngehê. Hay jê hebin. Ji ber ku hîn biçûk e û xeşîm e. Sedê sed, berî deh salan birayê min jî heman gotin ji dara re gotibû. Ciwan Qurban, Divê her serê sê çar roja tu oda xwe ji min re vala bikî. Ji ber ku civatê me yî taybet hene. Û tu jî karê wilo carna tu ji xwe re werê gel me tu ji xwe re fêrî siyasetê bibê. Tu karê werê ba me tu ji xwe rûnê tu ji xwe re fêrî siyasetê bibê carna em dengê xwe dihildin. Lê netirsa, tiştek nîne. Em hevdu fêrî siyasetê dikin û em ê te jî fêrî siyasetê bikin.